Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiinaa kan movie recap tur chu Short Korean Horror Drama Film Sanghnih Sawm Palian tih chhuah Human Form kha a ni a. Khawngaiin like, subscribe leh share kha mi lo hmeh sak ve theuh dawn nia. Movie inṭanna ah chuan kum nga mi Korean hmeichhe naupang Chang In Hyang chu lo langin a room chhuat ah awmin lem a lo ziak mek a. A hun awl ah lemziak fo ṭhinin chung a lemziah ah te chuan hmeichhe mitmu rawng lar tak leh hmel mak tak ziah te chu a ching hle. A chhungte leh puitling dang te pawn naupang kum nga mi lekin chutiang anga mawi lem a ziak thei chu An ngaisangin mi eng emaw tak ni chho turah an reng fur a. A nu chu roomah rawn kalin a fanu in chhuat a thu niai chunga a lemziak a lo chulpui leh a hmuh chuan va panin Eng nge i ziah a? ti pahin a thil tih chu a enpui a. A hma mite ang bawkin Mawi a ti leh ngei mai. A fanu lemziak te chu a chhuan bakah thiam a ti em avangin frame a siam sak thlapin a room bangah a tarsak a. lemziak dang pawh a lo in tlar thut mai. A lemziak te chu in ang deuh put in lang mah se, en chian chuan thim hran theuh an neih bak a, danglam na riau bik an nei a. In huang chuan a lemziak in tar te chu nui chung in a thlir a, a nu hmel erawh chu sin ah chuan a lang ve hauh lo. Chhung kaw chheh chawl mawng vawng pa ang maia choka lama phe buai thin te tana thu lawm awm. I pasal fanau, i chung leh kua te dulhmul khat phuar a i hrai theih nan Catherine's Kitchen channel chuan ei insiam dan awlsam tak tak, restaurant a ei tur changkang tak i lei phak loh te pawh awlsam taka siam dan te a rawn chhawp chhuak dawn e. Mizote hrawk fa leh relrem zawng taka ei siam chu sawi lo a liam. Thlangkawr vai atanga sappui ei siam dan thlengin a rawn vai hma vek dawn bawk a nih chu. Comment lamah leh description lamah khan a channel ka tar lang a, khat atang khan in lo subscribe ve theuh dawn nia. Hlawkna va chhar ngei ang che aw. Sin chu lo inthlakin, inhiang ni pawh tleirawl hmeltha tak lo ni tawhin a hmel lan danah chuan a buai thei em em a. Tum khat chu school banah a best friend a lo nghah lai chuan darthlalang ah in enin a hmela a duhthusam lo lai te chu a en a en a. A naupan lai atanga a lem ziah fo thin teh angin a hmel chu siam danglam a hmeltha taka lan a chak hle. Chutia a duh khawp lohna lai tih a lo insawi zel lai chuan a thian nu chu rawn thlengin an zirtirtu in class a lak rei lutuk avanga rawn tlai a nih thu sawiin thu pha a rawn chawi nghal a. Kut inkaiin cosmetic doctor hmu turin an kal dun nghal. Inhiang chuan a naupan tet atangin a hmel chu a duh dan tak leh hmeltha a intih dan ang taka siam danglam chu a thil duh ber a ni a. Tunah chuan plastic surgery ti tur pawha a kumin a phak duh avangin a hmel chu model hmeltha tak te ang chiah chiah a tih danglam vek a tum ruh hle. Doctor hmu tura appointment an ziah fel hnu chuan dawhthei takin an thian dunin a lo nghak dun rauh rauh a, An nun inthlak hlawkna ni tur nia ngaiin an zam dun hle. In Hiang chuan tunlai khawvela plastic surgery te chu mitin maiin an tih nasat tawh em avangin a chhungte pawn an phalsak mai rengin a appointment siam chungchang engmah a hrilh hre lo. Amah ang lo takin a thiannu chu a chhungte phalna la thlap a ni thung. Chutia ngawi renga an thu dun lai chuan Inhiangi lemziah na bu chu en a dil a, Inhiangi chuan a naupan lai atanga a chin than, milem mak tak tak ziah chu a lo la ban san hauh lo. A lemziah thin chu ama mimal thil liau liau a ngaiin a thiannu chu entir a lo phal lo a, mahse a thiannu chuan nga tan mah ngai loin a dil lui leh ngat. A phal lo chung chungin a bag chu chuhin a lemziah na bu chu a la chhuak a, Mahse a ensak hma lawkin inhiak ni hming chu nurse chuan a rawn lam hlauh. Boruak hip kawkin doctor hmu tur chuan a kal nghal a, a rualin a lemziahna bu pawh a keng lut. Phur taka a lemziak te doctor a entir chuan a rin loh ang takin doctor chuan a lo nuih zat a, chu chuan a rilru a tin a hle. Doctor chuan chutiang hmelrap thlak tak tak te inhiaknin an a duh chu mak a tiin Inhiangin, a lemziakte angin a hmel an siam danglam thei angem tia a zawh pawh chuan a duhthusam anga a hmel siam sak a, a ruhrel awm dan siam rem sak te chu thil theih a nih loh thuin a lo chhang a. Mahse, Inhiangi chuan kut ruak a haw mai chu lo duh bik loin a lemzia leh doctor hmel te chu a indanglam hleih vak bik loh thu thenrem takin a hrilh a. Doctor chuan school naupang mai maiin chutia zah lo taka a ti chu lo ngai thei loin, Surgery pawh ti ta teh reng se, aniang high school naupang mai maiin a man pek tur sum a neih daih loh tur thu a lo hrilh let zek. Inhiang pawn plastic surgery tih nan sensau a ngaih hnemzia a hre ve kar bawk. Doctor hmel chu lo langin a hmil pangai bo vek khawpa nasa taka siam danglam a lo ni a. A vunte chu mam hanin kha beruh hriam zet leh a mit dum em em a incheite chu a rap awm lek lek mai. A hnar zum leh a mit hmul sin takte chuan Barbie a ti ang hle bawk. Chutianga a lan theih nan chuan vawi tam surgery a ti tawh bawk a. Thil mak tak mai chu inhiangin mak tihna nei hauh lo a, pangngai taka a la titi pui thei chu a ni. Chu mai bakah engzat pawh inchen ngai se, doctor hmel angah a hmel a siam ve theihna a nih dawn phawt chuan a pawi ti lo bawk. Mahse doctor-in senso tur zawng zawng a hrilh hnu chuan beidawng takin a chhuak zui a, a thiannuin a lo biak pawh chuan be lem loin in lam panin a haw nghal a. Chin dang lo langin Inhiang chu a nu leh a unaunute nen zanriah ei pah chuan an titi a, A ni hman nuam lo zet avanga inhiang a ngawih reng laiin a nu leh unau nute chuan vawiin lama uiin pa pakhat a seh chungchang chu an sawi dun a. A unau nu chuan chu ui chu a neitu pain plastic surgery a tihsak thu te, hmeltha a tih thu te a sawi chuan a nuin ui leh zel surgery an tihsak avangin mak a lo ti hle. Mahse a unau nu chuan tunlai khawvelah Mahni ran khawi te pawh surgery tih zak an uar tawh thu te a sawi a. Chu chu remchangah la in in hiang chuan surgery tih a duh ve tawh thu a rawn sawi chhuak. Chutah a chhungte hmel lo langin a hmaa doctor hmel nen khan a lo in ang hle. Chutiang hmel chu tunlai chhanah hmeltha an tih chi niin model, actor leh a theifa te chuan hmel in ang an lo pu thap hlawm a. Khawvela darh zau zelin ram hrang hranga mite pawhin an intih hmuh chho zel bawk. A unaunu chuan engvanga plastic surgery ti ve duh nge tia zawtin a hmelthat sa tawh reng thu leh hmanhmawh lutuk lo turin a hrilh zui a. In hiang chuan a thusawi chu lo awih sak loin an hmel ang neih ve a duh tawh thu leh yearbook an siam hma ngeiah a hmelteh danglam a duh thu te A unau nu pawn high school a kal laia a tih ve tho avangin a naupan bik tawh loh thuin a lo chhang a. Mahse a nu leh unau nu te chuan lo pumpui loin a duh a nih phawt chuan ama pawisa hmanga ti turin an lo hrilh hmak. An pa chu zanriah kel tur a rawn thu vein a hmel chu a lo lang a, plastic surgery chu hmeichhia ah chauh ni lo, mipa ah pawh an lo hmang uar hle a lo ni. a nupui leh a fanu te nen an hmel an dan chu in ang hle in a hmuihmul neih chu an in an loh na awm chhun a ni. Ngawirenga chu an ei malh malh tak ah chuan an pa chuan thil thleng a awm em ni tiin a zawt hlawm a, chu vele in hiang pawn a chaw ei lai thawh san in a kal sawn nghal daih a. Sin dang lo lang in in hiang chu a mood off lutuk tih zia awm nan a tha naw hmu tur in a kal a. Reilote hnuah a ṭha nu lo thleng ve in a hmel a hmuh chuan mak a ti in a relru a na hle. A ṭha nu chuan plastic surgery lo ti ve in mi dangte hmel ang chu a lo pu ve reng tawh mai. A lan dan chu eng nge a an tia a zawh chuan chhanngaihna hre lo in hrehawm ti tak in a kalsan zui a. Khawlaiah te chuan lung chhe taka kalin amah chiah chu hmel danglam bik leh hmelchhe bik nia in ngaiin a insit hle. Ruah sur pawh chu nga tan mah ngai loin a hma zawnah chuan a kal mawp mawp a. Plastic surgery bak a ngaihtuah thei lo. Chutih lai chuan banga thu inziak inbel chuan a mit a la hle mai. Va en chiangin chu lehkhaah chuan doctor pakhat tumah surgery la tihsak ngai lo chuan A duh apiang tan a thlawna surgery a tihsak theih thu a lo inziak a. In hiang chuan plastic surgery a ti ve theihna a nih dawn phawt chuan tiin a relru chu a siam fel a. Rei pawh riah loin doctor office ah chuan a va kal nghal a. Mi tumah surgery la tihsak lo mah se doctor chuan midangte hmel ang tho a lo pu ve. Chumi avang chuan in hiangi pawn pangngai takah a chhuah theih rengin a beisei sang hle. A chungah eng pawh thleng se doctor-in thiam lohna leh mawhphurhna engmah a la lo ang a, chu surgery chu anmahni duhthlanna ngei a ni tih inziahna chu a lo sign tir a. Inzaina khawma inhiangi mu chu lo langin a mitthlaah chuan bandage hmangah a hmel lo tuam sakin surgery pawh chu tluang takin an zo a. A nu chu a hnungah lo dingin muangchangin a hmai tuamna chu a rawn phelh sak. A hmel chu a duhthusam ang thlap lo niin darthlalangaih inenin a nu pawn a hmel nen a rawn khai khen vel a. Mahse, thawk leh khatah a nu chu mang ang takin a rawn awm thut mai. Chutih lai mekin doctor chuan, Ka tawng i hre thei em tia mang ang tak a lo ko chulin a mitmeng tur ten a lo ti chul a. Inhiangin a thil sawi te chu hre mahse a che thei der si lo. Doctor chuan engkim a chhe zo ta a ti chuai raih a, Inhiang ni chu khumah lo la mu in a hmai chu bandage thi kai teuhin a lo in tuam a, surgery chu a lo kal sual a lo ni. Sin tawp berah chuan Inhiang i chhungte chu zanriah an lo kil hauh a, rei lo te hnuah Inhiang ni pawh run haw in a rawn zawm ve nghal. A chhungte chuan lo ngaihsak lem lo in chaw chu an ei mial mial hlawm a, Mahse, inhniangin engmah ei lohah a chhut ve kur avang chuan an chaw ei lai chu tawpin inhniangi lam chu makti takin an thlir reng a. Keini chuan surgery result chu eng nge a nih kan hmu zui ve ta lo. Awle, khati zawng kha vawiin atana kan tihchhuah thei chu a ni a, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek u le.